Kāre ētahi tangata e mōhio ana te taimahatanga o wēnei tūranga. Ko te nuinga o te wā, kihai mātou e hiahia ana i ēnei tūranga, ahakoa, mei kore ko mātou e tū ana ki roto i tēnei tūranga, ka kore mātou i ora i roto i ngā āhuatanga. ngā mahi katoa. Ngā hau pūkeri, ngā hau marangai e pāngia nei ki runga ki ngāi tātau te iwi Māori, otirā tō mātou nei whānau, ā, he tūranga mokemoke. Ko taku kārere, ko taku kōrero. Ki ngai tātou i te iwi Māori, kaua e patu i a tātou anō. He ao nui te ao i waho i a mātou. Kia tū kotahi mātou ki te whawhai. Ko Mauao te maunga. Ko Tauranga te moana. Ko Takitimu te waka. Ko Ngāti Ranginui te iwi. Ko Ngai Tamarāwaho, ko Ngāti Kahu, Ngāti Rangi, Ngāti Pango. Ngāti Hangarau oku hapū. Ko Waeroa, ko Hūria, ko Hangarau oku marae. Ko Charlie Rahiri tōku ingoa. I whānau mai au i, i, ki konei ki Tauranga moana. I tipu ake au ki runga ki taku papakāinga, ki Te Wairoa, nō roto mai o Tauranga Moana. Otirā, i tipu ake au i waenga i aku kaihana, i taku whānau katoa. I tipu ake au ki raro i te panekoti o taku kuia. Nāna tō tātou nei marae i Te Wairoa i ārahi i tōna wā. Ko ia te hautū me kī, te kaiwhakahaere, te kaiwhakarite i ngā āhuatanga katoa ki runga ki tō tātou nei marae. Ki roto i te kauta, i reira au i ako au i ngā mea katoa o te marae, mai te kauta ki te wharenui, ki te ātea, ngā āhuatanga katoa. I hoatu taku kuia ngā uara me kī o te ao Māori ki ahau, me aku, me taku tuakana, manaaki te manuhiri, ahakoa. Ko wai, ahakoa nō hea, ārahi tō tātou nei marae, tiaki tō tātou nei marae. Koirā taku tipuranga, koirā taku ao, mai taku taitamarekitanga tae noa ki tēnei wā. Ko Charles taku pāpā. Ko tōna pāpā ko Charles anō hoki. Uh, so, so ko te tikanga, o ko te tikanga ko au, ko Charles the Third. ha, he mea katakata tērā, he, te, tērā, he mana tērā ingoa i nāia nei, hoi anō, uh, ai ko Charles taku pāpā, uh, he, i tipu ake taku, taku pāpā ki runga, Ki tō tātou nei marae ki Te Wairoa anō hoki, ko Joy taku māmā. Nō Ngāti Ranginui, nō Ngāti Pāoa anō hoki ko aku matua. I moe rāua i te wā i haere rāua ki te kura, ki te kura tuarua. Ko Tyrus taku tuakana, he rōia ia. I noho ia ki Hong Kong i tēnei wā. Nāna i hanga tētahi kamupene rōia. Koirā tana mahi i tēnei wā. Ko ia tētahi o taku tino whetū. Tino whetū. Ko Ngāwharau taku teina, e noho ana ia ki Te Taikaura, ki Poihākena. Ko Linda taku tuahine. Ko ia te pēpi o te whānau. I mate taku tuahine i te tīmatanga o tēnei tau nā te mate pukupuku. Mokemoke ia ki taku tuahine. He tangata hari, he tangata koa. Ko ia tētahi i whakatika i a au i ētahi wā. Āe, e pouri ana ahau me taku whānau i tōna rirohanga atu. E kore e mutu te kikini o te ngākau, taku mokemoketanga mō taku tuahine. Ko taku whakapapa anō ki a Hūria, ki tēnei whare, ki tēnei marae, ko taku tūpuna ko Paraone Koikoi. Māna i whakaara ake tō tātou nei iwi kia tū, kia whawhai mō tō tātou nei whenua i te wā o te pakanga. He tangata koi ia, ā, he tangata. Kaha ki te tū mō ōna, mō tōna whakapono. Tōna whakapono ki tōna iwi, ki tōna whānau. Te ahi ki roto i a au kia whawhai tonu au i runga i te ōhākī i waihotia. e rātou mō mātou te whai. Ahakoa wētahi o aku tūranga, he tūranga teitei, ko te Apōtoro Rēhita tētahi, he pononga taua tūranga, he pononga ki a Ihoa, he pononga ki te iwi. Hīkina rātou ua rongo ā Tāne, Ka rongo a tau e! Taku tū hei heamana o taku iwi. I hoki au ki ngā, ngā kōrero o a kui mā a Koroma i taku tipuranga. I te wā i haere au ki te kura tuarua, nā rātau i poipoi I a au i roto i ngā, ngā mahi i mahi au i roto i te kura, ko te manu kōrero, ko te kapa haka, ko te taupatupatu, ko te hākinakina anō hoki. Te maha o ngā kaumātua o ngā pakeke i āwhina i a au. Ko te nuinga he wahine, ākine pea koirā te take. Ka noho tata au ki te ira wahine i te nuinga o te wā ki aku kuia. Roa te wā i noho au i roto i tōku ake ao. Ko Charlie te waenga nui o tōku ao. I te wā i whānau mai taku tama te mātāmua, kua huri taku ao. I tae mai taku tama tuarua. Kua huri anō taku ao. Ahakoa nanakia au, nanakia au, ā, i taua wā, i titiro au ki roto i te whatu o aku tama. I taua wā, kua huri aku whakaaro mō te anamata o aku tama. E kore au e tuohu ki ngā mea e pōkaikaha ana e taku whānau, otirā, taku iwi, te iwi Māori anō hoki. I whakaaro au he aha te anga whakamua. Mō tātou. Nāku tama, taku ao katoa. Nāku tamariki. E toru aku tamariki. Ko Rākera, ko Tuara, ko Kahuera. Ahakoa he pāpā noa a Rākera. Ehara au i te tangata rongonui o taku iwi. He heamana ki te kaupapa i arahi tō tātou iwi, āe, Ko te maha o ngā rangatira, o ngā iho pūmanawa o taku iwi a Ngāti Ranginui. Ahakoa i ārahi au i aku kapa, i Te Kura Tuatahi, Te Kura Takawaenga, Te Kura Tuarua anō hoki, Ā, ko au, he kāpene ki ētahi o ngā tīma. I ngā tau tekau pea i pahemo ake i noho mātou ki roto ki tēnei tūpuna whare. Ki tēnei tūpuna whare, ki a Tamatea Pōkaiwhenua, ki te taha o aku kaihana, karanga rua, karanga tahi anō hoki, e tatari ana mātou ki tētahi kaumātua, tētahi pakeke kia tū ki te ārahi i a mātou. Kāore ētahi i tū. So i huri taku mata, taku kanohi ki aku kaihana, ko wai ka tū? Ahakoa kāre au i hiahia ki te tū, ki te ārahi, i tū au. I tū au ki te ārahi tō tātou nei whānau i taua hui. Mai taua wā, i whakapono au ngā kuia o tēnei marae ki taku mahi hei kaiārahi mō taku marae, Mo taku hapu, mo taku iwi ano hoki, mo te kaiarahi i to iwi. I etahi wa i hoki au ki taku maunga, ki taku moana, ki te korero atu ki nga atua, me pehea ra te huarahi tika ma tatou. Homai te hau mahana kia manaki, kia tiaki au i roto i aku mahi katoa. E kaha ana ngā tāngata katoa ki te tohetohe, ki te ngau tuara, ā, ki te, te pūhaehae, te harawene anō hoki. Ki runga i ngā ākaiarihi katoa, ngā rangatira katoa o ngā iwi katoa huri noa te motu. Kare a, kare ki ahau anake. Kare etahi tangata e mohio ana te taimahatanga o enei turanga. Ko te nuinga o te wa, kihai matou e, e, e hiahia ana i enei turanga, ahakoa, mei kore ko matou i tu ana ki roto i tenei turanga ka kore matou i ora i roto, i roto i nga, nga ahuatanga, nga mahi katoa, nga hau pukeri. Ngā hau marangai e pāngia nei ki runga ki ngai tātou te iwi Māori, otirā to mātou nei whānau, ai he tūranga mokemoke. Ko taku kārere, ko taku kōrero ki ngai tātou i te iwi Māori, kaua e patu i a tātou anō. He He ao nui te ao i waho i a mātou. Kia tū kotahi mātou ki te whawhai. Nō konei, nō Ngāti Tāwhaki anō hoki a Maharaia. Koia Tētahi o ngā ngā tāngata e whai ana i te mātauranga o te Pākehā kia kia hoki mai ki te kāinga kia whakatō ētahi kaupapa ki runga ki roto i a mātou o Ngāti Ranginui me nāna i whakaara ake a Ranginui, tēnei whare anō hoki, a Tamatea Pōkaiwhenua, i runga i te hiahia kia mōhio ai ngā uri o Ngāti Ranginui ko wai rātou, nō hea rātou i ahu mai Ratou i a wai. Ahakoa kare au i tutaki i a ia, i tutaki au i ona akoranga, i ona matauranga, me tona ohaki ano hoki. Kei roto i tona thesis me ki, ko nga ahuatanga o tenei mea te kaiarahi te rangatira I tōna wā, me pēhea rā tātou e whakatakotohia ngā waihotanga pai mō te hunga e whai atu i a mātou? Ko ngā wero i tēnei wā ko te Kāwanatanga tonu, ā, ko. Te pōharatanga o tō mātou nei whānau, tonu. I ētahi wā hōhā au ki te kite i aku whanaunga i hoki ka tahi anō ka hoki mai ki te marae. Rātou kāore i tipu ake ki runga i te marae, i hoki mai ki te marae, mai ngā whare wānanga, mai ngā wānanga katoa. Pai tō rātou nei mahi. Mīharo te reo, ahakoa kāore rātou kei hea te kauta. Kei hea ngā tītāora? Kei hea ō ringa raupa mō tō hapū, mō tō marae, hoki mai ki te marae, ako ana i ngā mea o te marae, ko wai ngā whānau o tēnei marae, he aha tō rātou nei mahi, he aha tō rātou nei ōhākīmēkī, ki au nei ko koira te wero nui. Kia tū, rangatira, kia tū hei ārahi, hei arataki, hei kaitiaki anō hoki mō te marae. Kāre au te tangata e noho ki te mātakitaki TV, ki ētahi whakaaturanga e pai ana, Hoi ano ko taku mahi kai tipiki maunga, te hongi te ha, te hi o taku maunga, mahi taku mara, ano hoki, ehara i te mara kai he mara putiputi he mara putiputi taku mara, ko te mara o taku wahine he mara kai a ki te noho tahi ki taku whanau, kai tahi tetahi o aku rongoa ki te whakarite kai. Ki te tunu kai, mo taku marae, mo taku whanau, mo aku hoa. Ko te rongoa i roto i te te mahi kai, i taku kite, te hari, te koa, kei roto i a ratou nei kanohi, i te wa ka kaingia e ratou taku kai. Na taku kuia i ako ai, te tunu kai. Ahakoa i haere au ki tētahi wānanga me kī, tētahi whare wānanga ki te wānanga tunu kai, koirā taku mahi tuatahi. Taku mahi tuatahi he tangata kai tunu kai. Ko ētahi atu mea i ngākau nui ki ahau ki te noho tahi, piri tahi, Ki te taha o ngā kaumātua, ki te kōrero, ki te wānanga, ki te waiata. I reira rātou i whakatikatika i au i roto i taku mahi, i aku mahi katoa. I hapa au, i hapa au i ētahi wā, hoi anō, kāre rātou i whāki atu ki te ao, e hapa, i hapa ana a, i hapa a Charlie. Hoi anō ka hoki au ki te kura. I ako i tō tātou nei reo, anō hoki, ka hoki mai te katoa o taku reo Māori. Ko te pokatū mō ngā iwi kau te heuheu o rā whakamarukawa ki te ukuku, kurikawa ki te whārei. I tae mai te tono i ngā tau kua pāhemo ake kia uru au ki tērā kaupapa i kīa nei ko Te Panekiretanga o te Reo Māori. Matekai au ki taua kaupapa. Hiahia ana au ki te noho i raro i ngā tohunga. Me kī, ngā whakawhitinga o te rā, ngā whītiki o te kī, o te kaupapa, te panekiretanga i te reo Māori. I haere au ki te whare o tōku karaua a Mōrehu, kōrero atu ki a ia, kei te hiahia au ki te uru atu ki tēnei kaupapa, ko tōna whakautu ki au, ko Mauao tō panekire. Noho ki ō marae, whakarongo, titiro, ā te wā, ka tū koe hei, hei, hei kaikōrero i runga i te marae. Mai taua wā ka piri au ki a ia, ki a Morehu, kia piri te Karaua ki au. Nōku te waimarie, nōku te whiwhi, nōku te hōnore. Nā te kaha o ōna kōrero, ehara ia i te tangata matapiko ki ngā kōrero katoa o te ao Māori, o Ngāti Ranginui, o te reo Māori. I tētahi wā i kōrero atu au ki a ia, He āe koe i whaka, i hoatu ērā kōrero ki au? Waiho mō ētahi o ō tama? Ō mokopuna, ina kī mai i a ia ki ahau mehea mea i pērangi au ki te, ki te mahi i taua mahi, ka mahi au. I maumahara au i te wā ka kohi kaimoana au, kohi pipi, kohi titiko, ka haere au ki tōna taha, māku e whakarite te kai, I te wā i kai ia, ērā kai o te ao tawhito i hoki ngā māharatanga ki tōna tamarikitanga. I puta te kōrero hītori katoa o tēnei takiwā, otirā, te moana o Tauranga, tēnei rohe anō hoki. Koirā te take ka kōrero au, nōku te honore. Nōku te honore ki te noho piritahi ki taua koroua. Tērā whare pukapuka anō hoki o ngā kōrero o te ao Māori. Ko tōna ingoa ko Morehu, he pononga anō ki te Hāhi Rātana, nā, nā tōna, ā, ōna matua i tāpiri tēnei, tērā ingoa ki runga ki a ia, hei tohu maumaharatanga o te Hāhi ki runga ki tēnei marae, ki Hūria, te Hāhi Rātana. I've got to let everyone know why. Kia ora te kaupapa kia tae mai koutou. I tīmata mai au i taku mahi i roto i te ao hauora ki Waikato. I mahi au i roto i ngā kaupapa maha, ko te hauora, ko te mātauranga, i mahi au mō taku iwi. Ināianei, e mahi ana au ki roto i tētahi tari o te kāwanatanga. I ngā tau kua pahemo ake, ko au tētahi e mahi ana ki roto i ngā kerēme, otirā, ki roto i te rūnanga, i te ao hauora, te ao rangatahi anō hoki. Ko taku mahi mō taku iwi, kia tū tētahi kaupapa hauora ki roto i tō tātou nei iwi. Whai muri i tērā, ka haere au ki ngā tari o te kāwanatanga. Ko taku mahi tuatahi te tari o te kāwanatanga kei roto i a Te Puni Kōkiri. Ko au he kaitohu, he kaitohu mō tēnei takiwā, ko Waikato Waiariki te ingoa o te takiwā. Koirā taku hiahia mō taku iwi, kia hoki mai, kia puta atu au ki te ao katoa. Ki te kite i te mea, ngā mea pai, ka pupuri mai ērā mea ka hoki mai, ka whakahokia mai ērā mea ki te kāinga. Anei tētahi pakiwaitara me kī, I tētahi wenerei i noho au ki te tēpu, kei roto i te Grand Hall me kī i Beijing ki te taha o te Pirimia. Kei tērā taha o te tēpu, ko te Perehitini o Haina, tētahi o ngā tāngata tino kaha ana. I roto i tēnei ao. I te Paraire o taua wiki ka hoki mai au ki te kāinga ki tēnei marae. Ka hoki au ki Te Kāuta, i mea mai tētahi o aku irāmutu ki runga i te marae, Ā, i hā koe? I hā koe Parakinono? Koira taku kōrero ki au. Koira te mea pai ki au, hoki mai ki te kāinga. He tangata kē. Haere au ki ngā tōpito o te ao. He māngai kāwanatanga au. He māngai mō tātou te iwi Māori kei roto i taku mahi. Ko tētahi wero ki au, i ētahi wā i kōrero tētahi he kūpapa koe, e mahi ana koe ki roto i ngā tari o te Karauna, Hoi anō, mehemea kāore mātou i roto i ngā tari o te Karauna, ko wai i ārahi i a rātou i runga i te huarahi tika? Kei roto i, i ngā, i ngā tari o te Karauna, kāore rātou i tino aro ki ngā, ki tēnei ao Māori. Ko te mahi kapa haka he mahi tino ngākaunui ki a au. Ka uru atu i ngā kapa i ngā rohe o Tainui waka, o Ahitereiria anō hoki, ka hoki mai ki te kāinga ka uru atu, i uru atu ki te kapa ako o Ngāti Ranginui. I reira i ako ai au i raro, i raro i tētahi o aku karanga, karangatahi a Mauria, Ngātoko. Koia tētahi o ngā tino kaiwaiata, kaitito waiata anō hoki rongonui o Ngāti Ranginui. He kaihaka au, he kaiwhakarite au o te kapa, he heamana tawhito au o te kapa ako Ngāti Ranginui. E ai ki te kōrero o ngā kaumātua ko koia te, ko tērā te ōhākī. I haere a Ngāti Ranginui ki Te Matatini i te tau 2009. I te wā ka tū Te Matatini ki konei ki Tauranga Moana. I tū au ki roto i Te Matatini i taua tau, tae noa ki tēnei wā. Hoi anō, kua huri taku. Mata taku mahi ki te mahi whakawā i ngā kapa haka katoa i tīmata i te ngā pīpī o te kapa haka, ko ngā tamariki, ngā tamariki, ngā whakataetae mō ngā tamariki, ngā whakataetae mō ngā kura tuatahi, kura tuarua anō hoki, nō reira, Waimarie au kia eke hei kaiwhakawā mō te Matatini e tū mai nei, ki te kāhui maunga. Ko au tētahi o ngā matatoki e mōhio ana ahau te taimahatanga o taua tūranga. Hei kaiwhakawā, ka whakawā koe i ngā mahi o ngā tohunga o te ao kapa haka. He whakawā koe i te tū o ngā iwi atu i tō iwi. He whakawā koe i ngā tuhinga, ngā tāngata rongonui o tō tātou nei reo, tō tātou nei ao Māori. Hoi anō, i te wā ka noho au hei kaiwhakawā, ka pono au ki ngā ture, O te whakataetae, ahakoa te whakataetae, ka noho au ki aku whakapono, ki ngā whakapono i waihotia, i tuku, ā, iho tō mātou nei koroua, tō mātou nei kuia. It was the koroua, koro morehu, we used to use i te ngaro, i te ngaro kakitea, kakitea a lot in our compositions and. I tēnei wā ka whiriwhiri kōrero mātou me pēhea rā te anga whakamua mō tātou te iwi o Ngāti Ranginui. Ahakoa i hoatu e te kāwanatanga ētahi ture hei ārahi, kāore ērā ture. e tiaki, e ārahi, e tohutohu ki a mātou. Kua tāria te wā. Last night we had a kaumātua dinner here and one of the strong points that came out of their kōrero were how do we prepare the landscape for our younger generation. Rerekē te whakaaro o te hunga rangatahi. Kei te mōhio au tērā āhuatanga i kōrero au ki aku tama. Ki aku i ā mutu. Me ako tātou ngā pakeke mā, kaumātua mā, i tō rātou nei ao, me huri ā mātou nei whakaaro ki a rātou. Ehara i te mea ko ētahi atu tangata i whakaako i ā mātou nei tamariki i tō mātou nei ao. Koirā te mahi o te marae me te hapū. Ahakoa. Ko te mahi o te marae me te hapū e whakaako ana te ao o te rangatahi anō hoki. I tū mātou tētahi kaupapa Uenukurangi mō te iwi o Ngāti Ranginui. Ko Eunukurangi te mauri i whakatakotohia e Tamatearekinui ki runga i te toka a Tirikawa I te taenga mai o te waka Tākitimu ki Tauranga Moana, ko Uenukurangi te oranga tonutanga o tō tātou nei iwi. Ka titiro mātou ki a mātou anō, ki ētahi atu iwi, ki te ao anō hoki, me pēhea rā tātou, mō mātou, mō taku reanga, E whakarite te huarahi mō te āpōpō. Kei roto i te mahi pākihi, kei roto i te mahi hauora, mātauranga, te ao Māori, kei roto i ērā āhuatanga ko te reo, te mātāpono, te uara tuatahi, mōku, mō aku kaumātua anō hoki. Nā rātou tēnei kōrero tīmatahia i te reo, taihoa, kei te kite mātou ngā hua o ngā tamariki i tipu ake i roto i te tūturutanga o tō rātou nei ao. Ko taku kōrero tuatahi, he kōrero nā Kino Moerua. Ko tōna kōrero ki a Apanui Ringamutu, titiro atu ki te toka a Tirikawa. Ahakoa ngā ngaru, Ahakoa uhi, uhi nga tai, ka whakaae anō te toka a Tirikawa. Koira taku kōrero ki te hunga e whai ake nei, nga whakatipuranga e heke mai nei. Titiro ki te moana. He tōtara wāwāhi rua, he kai mate ahi. Kia whakairohia tō tōtara, tō ōhākī, ngā tōtara i hinga i te wā nui ā Tāne, kia whakairohia he waka, mōu, mā tātou katoa. Mā tātou katoa i hoea te waka i te whakaaro kotahi, i te ngākau tapatahi, i te kotahitanga o tō iwi. Kia piki ake koe ki te angitū. Ki te whanakiritanga o tō maunga. Pērā te kōrero o taku koroua Morehu. Mehemea ka piki ake koe ki te tihi o tō maunga ki te karamatamata, ka kitea e koe te whānuitanga o tō iwi. Koirā te iti kahurangi e whaia nei. e tātou. Ka piki koe ki tō maunga. Ahakoa ngā hau, pūkeri, marangai, ka tōia koe i tō waka. Ahakoa e auheke, e aurona ngā ngaru tuatea, ka whakaae anō ki te toka e tū ana ki roto i te moana. ahakoa te aha. Koira aku whāinga, aku tohutohu me kī, ki aku tama, ki aku irāmutu, otirā, ki te hunga, te āpōpō me kī, ngā uri whakatipuranga kei te heke mai.